Олы хөрмәткә лаеклы булган президентыбыз Рөстәм Нургали улы, Минтимер абзыебыз, остазыбыз, баш мөфтиебез Талгат хәзрәт, мөфти хәзрәт, Камил хәзрәт, барыгызга хөрмәтле туганнарым, остазлар, имамлар, милләтемнең иң күренекле затларыбыз, ассаламу алейкум рахматуллах. Алейкум салам. Темасы милләттәшләрем кыйбламызны югалтмыйбыз микән? Туганнарым, бу катлаулы бик бәлки шундый сорау кую гаҗәпләнәдер хасыр үзләрегезне. Әмма ләкин 25 ел буе имамачлык тәҗрибәбез совет чорларында да ике мәчетен Һәм Казан туктамаган 400 еллык тарих, еллык тарихлы гасырлар буе гөреф гадәтләрен, дине саклаган атаклы галәвынна туып үсүе, шунда хезмәтләрем, соңыннан Сызран шәһәрендә хезмәтләрем Мондый сорауга куерга хакым бирә дип белдем. Туганнарым, Әхән Раббил Галәмин бик күп матур сүзләр булды. Бик күп шушындый чараларда фикерләр алышты. Вәгазь насихат кылырга җыенмыйм, һәм дә сүзләрне фикерләрне дә кабатланырга җыенмыйм. Кыскача гына берничә фикер белән язып киләм. Динебезнең халәте, милләттәшләрнең халәте хакында. Чөнки без Татарстанда яшәмибез, читтә яшибез. Бөтен кыйблабыз, бөтен карап торуыбыз шул Татарстаныбызга карап торабыз. Шуннан үрнәк ала алабыз. Һәм дә җитә торган татарларга дин алып барганда төрле төрле мәшәкатьле мәсьәләләр хакында. Беренчедән менә хәзер Рәҗәп бер нәрсә килеп чыкты туганнар, аны телгә алмадык. Яңа гына динебезгә 1300 ел буе дингә хезмәт иткән, уңышлы хезмәт иткән мәзхәбебез Әбу Хәнифә рәхмәтуллаһи алейһи мәзһәбенә ревизия ясаучылар килеп чыкты. Төрле караниклар анда биш вакыт намазга да кагылышучылар булды. Туганнарым, моңа әлбәттә бездән каты җавап кирәк. Безгә гасырлар буе мәскәбебезне, ихтикатыбызны, әһле сөннәне саклап килгәннәр, Аллага шөкер. Шушыны югалтмаска, Шушыңа җавап бирергә. Инде аерым рәхмәтем Татарстан мөфтиенә Камил хәзрәткә. Аллага ашты җавапларны биреп тора. Эште күреп торабыз. Ә моңа җавап бөтен әһле иман, бөтен имамлар хакыннан булырга тиеш. Бөтенебез дә беребезгә тик торырга тиеш түгел. Кайчан динебезне пычраталар, динебезнең канунына балта чабалар, шул вакытта без тик торырга тиеш түгел туганнар. Әлхәм Раббил Галәмин безнең Шәригатебез язылган. Аны үзгәртәсе дә юк. Аңа яңалыклар кертәсе дә юк. Шулай да халкыбызга шәригать белән гадәт нәрсә икән аңлатырга кирәк. Чөнки кайсы бирләребез гадәтләребезне бидгат дип лас итәләр. Бер бидгат та шәригатькә муафик булса, ә бер гадәт тә йола да шәригатькә муафик булса, бидгат булмый. Чөнки бу йолаларыбыз дингә үзгәреш, шәригатькә үзгәреш кертми туганнар. Киресенчә, динебезгә бер матурлык, күркәмлек, үзенчәлек бирә. Татар халкының дин алып барышына бөтен халык соклана. Әле анда чаклы Бездә Ясин хәзрәт Төркиядән килгән иде. Баштан гаҗәпләнде безнең гадәтләргә. Безнең йолаларга, безнең мәҗлесләргә баштан гадәтләнәдер иде. Ә соңыннан бик матур, нинди татар халкы, бик матур. Соңыннан Төркиядә октябрь айында кунакта булдык та, остазларга әйтәбез, хәзрәтләр, сезгә рәхмәт яусын, дип, шул вакытта безгә нәрсә диде, Судан стазлар, Төркия стазлары татарларга рәхмәт ди. Без терекләр татардан дин алдык бит ди. Менә монда әйтелгән фикер бар иде. Татарларның дин меңнән артык ел бит туганнар. Меңнән артык алып килгәннәр аларга шөкер. Бөтен дөньяга үрнәк булган, урташылык белән дин алып бара белү. Унга сумга бәрелмичә, дөрес итеп алып бергән безнең татар халкы. Һәм дә тагын бер мәсьәләм бар, туганнар. 90-нчы елда безнең илебезгә күп-күп әдәбият, дини әдәбият килде. Бер назарат тарафыннан да тикшерелмәгән. Ул вакытта бәлки күздә йомдык бу килде, яхшы, матур китаплар килде, яхшы дидек. Әмма ләкин үзебезнең Әхмәд Мәхсүди хәзрәтне гыйбадәт исламия гына алырбыз туганнар. Казахстанда ул бөтен мәчетләрдә куллана торган әсбап булып тора. Кыска гына безгә халыкка кирәкле зат шунда бар. Нинди генә китап килмәде. Менә хәзер шуның нәтиҗәсе хәзер килеп чыга башлады. Ул вакытта юлмады. Хәзер килеп чыкты шуның нәтиҗәсе белән туганнар. Никтер дин яшьләребез, яшьләребез без бит мәчеттә халкына күрәбез. Яшьләребез динебезгә керә, только ничектер арткы ишектән керә башлады. Интернеттанмы, Шушы кая түгел, шул вакытта килгән китапларданмы, башка юлларданмы, әмма ләкин остазлардан, мөгаллимнәрдән түгел. Шуңа күрә һәм дә яшьләребездә хәзер милли хис югала башлады. Хәзрәт бер минут басып калды. Милли хис югала башлады. Милли хис. Татар телен белмәгәнгә күрә авыл милләрдә Татарстанда читтә мәчетләрдә әкреннән сүзләр, эшләр үз телендә барыла башлады. Урыс теленә күчә барабыз. Ат ни чорында да, советлар чорында да интернационализм чире белән татар теленнән китәргә тырышсак та, китмәдек Аллага шөкер. Ташламадык татар телен. Хәзер инде иркенчелек вакытта дин өлкәсендә татар теленнән китә барабыз. Татарстанда әлхәмдүлилләһ раббил башка. Әмма шәһәрләрдә, ниләрдә Урыс телендә алып барыла вәгазьләр. Мин шәхсән Сызран шәһәрендә чи урыс шәһәрендә вәгазьне татарча алып барам, Аллага шөкер. Соңында әз генә урысчага тәрҗемә кылам да, барсы да канәгать. Алла Раббыбыз киләчәгебезгә хәерле булса иде. Иншалла, кыйблабызны югалтмабызмы дигән сорауга, иншалла югалтмасбыз. Монда Аллага шөкер, Татарстанда эшләр нинди матур эшләр алып барыла. Татарстан диния назаратына аерым рәхмәт. Хызыр нәшәрәтенә аерым рәхмәтләрем. Шушы хозур нәшриятына бер тәкъдимем генә бар. Шушы шәригать һәм гадәт нәрсә икән аера торган, аңлата торган кечкенә генә булса брошюр чыгарсалар иде халыкка. Бар да Алла рәхмәт яусын. Зур өметләрем белән сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт хәзрәткә бик күңелле фикерләр өчен. Кичә без менә эшчәнлегебезне дүрт секциягә бүлеп башлап җибәргән идек. Бу секцияләрдә форумда катнашучыларның бик